Wa e bona mo leng? A bana ba kgoši gape ka re ga mpa a leboa bana ba kgoši ke ra leboa kgomo go sa le tsebe gape ke fela ke goletše ka gore be ke apere botle kgotša kgotša ne e no fela e tswelela jale ke a goletša a ebile ke fihlile mo malane bana ba kgoši ke re na khompo ke bokae ba re a khompo ke nna re ngwana kgoši ke ra wa mane nne e yona gape di tswele sa le ke no tsoga se nke ke no ja mane ke re jwale ke di emele, ba re aowa o se ka di emela no bo o jika-jika mo o bone gore na re ka hwetša re feditše nna ka gore wena o nyaka take away, ke re ee aowa bana ba kgoši ke tla tle ke di call-e, a ebile mmato ra re yeo check-a mosadi yola ka kua mmakotsi gore na o tlo kganyoga dikgogo tše tša rena na, aowa šole mo o di kganyogile mosadi yola o re aowa nne tše pedi, mmata wa di šo monna mpharana, a na o ne taba ke lata tša go ja tšela tša rena kua ka gore ne ba šetše ba di feditše go di dira, mogolo mpiditše a re aowa wa ra tla o tla o tlo di tšea, a ebile ke ya. ke a collector moo ke a boa bana ba kgoši hai be ke fela pelo kudu mane a mmata gore ne ao a re o tšhela pherefere ka gore a se wa tšhela pherefere nyaka ntwa ya mmatswana a ebile šiba ke fihle ka re ga pela ka pela ga taxi rank moo bana ba kgoši ke tlo papatša ka mo pele ga taxi rank ka gore ne basadi ba ba apea kgogo tše tša go phela bana ba kgoši ba nyaka tšona fela a go ne taba moo ke a boa gape ke iteile kerepe ke iteile go sepaka face ka gore ne a sa ba a sa ba di reka bana ba kgoši mara a se ka wa mmona. ebile re tswa ka mo renkeng bana ba kgoši wa re bona re lebile ka re bile gae bana ba kgoši ke a tswa ka moo bana ba kgoši a ebile mmata gore ne a re feta ka kua mall-ong monna re feta re withdraw-a a ke ya ka kua mall-ong wa galebo bana ba kgoši ya re fihlile ka mall-ong wa galebo ke re mara se go a tlala go sa tshwana le tizeng pele a ebile ke gopola gore o man a re ke bitsa mothakolo ka gore ne a ka tla timela ka gore mo a go tsebe ee ebile šiba ke a e ke a mo lata a ebile se ke buile nna ke re monna o tla timela wena mane o se ka ba ba ya ka mo mebolong o nnoši a o ne taba ebile re tšwele mo bona ba go apere sepela ka kwa sa kwa sa ntha go bana ba kgoši a ke a ebile re eme mo ke ra ya re di le senke bana ba kgoši re tle re kgone go ba padiša ba padiša a matabile mola o re naya a o hlapa matsogo e ke a selaganya ka go ja go ja. la bona bana ba kgoši ke apere bohle mane le se ka fela rena e wa re wa re wa re a e bile ke dule fase mo a ke nyake go le bontšha kgotsa go tšane e aowa ke dutše fa o dutše fase mo ke a ngwata e jwale kwa ke swere ke ntle ke rena a e banna catabox nyane e tla e tla go e tla go di bereka mare a e bile ke a e šoga šoga mo a gone e taba kgotsa gore e tla go bereka a ba re monna o tshela noka ka dipedi ya boraro a namela thaba ba nkwele ba gongwe kwa bana ba kgoši a shapo e bile ke a boa mo bona ba kgoši ko ke imologile ke re a jwale mo motho a ka ya ga ta o tla gae re ka kua nthago nthago ka kua matamong a matabarane o ko re no topela coke mo a re topile coke mo ko re a re ne tlase monna ke mane go ne go sega sekupunyana sa meetse mokgotsi gore aowa re tla kgona go nwa bana ba kgosi ka gore ditlase a di gona re ka se nošane ka melomo a go ne tang mo bana ba kgosi ke re ke tšhela makhura ka mo bana ba kgosi gore ai e be e se ne makhura e be re tlo tšhaba go stuck a ebile re feta ka mola ga matabane ba re ne ke fetele di-clamp ka re ke di-clamp a gape ya overheater gape Land Cruiser yaka ke re ne e tšhele meetse dithemperetšha tša gona kua tlase teng ga se be di sa ngwala mara ka gopola gore e nyaka meetse a mata šo wa e nokela ka meetse a gape bana ba kgoši re fetile re ile ka ka nkotokwane ka mo re ka nkotokwane ke kua lepelele bana ba kgoši gape ke ke tlilo tiliba gape kgole le kgaosi ke re kgotša kgotša e neno fela e selaganya bana ba kgoši a a e re boela nthago mata se o swara ke ntle le ena a ya ya re a ema ke re gabotse mara gabotse re jele mara gape ke december be re no ja ditlhakatlhakano bana ba kgoši a so le ena wa selaganya moo o tlile a feditše thišu ela monne e nana wa mmakatša a ebile ke bona ngwedi o nkgopotša ngwane mongwe wa kua mara se itlhe banna o nkgopotša ngwane mongwe wa kua se o rata mengwedi mane o rata mengwedi ebile ke motse re ka mo sentela ona a bana ba kgoši monne ela o feditše thišu ela e kotokotokoto o e feditše ke botala o e bone mo o leng a kere